سەرەتا تەنها بە سەد دۆلار دەستم بەم کارە کردووە کە کەمترین بڕە پارەیە کەسێک بتوانێت بزنسێکی لەو شێوەی پێ بەرهەم بێنێت سەرەتا بە تەنها خۆم کارمە کرد. لانە بەرهەم لە دایک بووی چواری هەشتی 1994 دانیشتوی شاری سلێمانیم بەشی کارگێڕیم لە زانکۆی جیهان تاو کردووە و دەرچوی ساڵی 2010 لە زانکۆی جیهان ماوەی دو ساڵە دەستمان بەکارکردن کردووە لە براندی کە تامبیستویەکە سەرەتا بە تەنها خۆم کارمە کرد بەڵام دواتر لەبەر داواکاری خەڵک لەسەر بەرهەمەکانمان پێویستم بە ستافێک بوو کە هاوکاریم کات لە دروستکردنی بەرهەمەکانە وشەیەک وشەی ئەو ناوەیە کە بۆ براندەکەم هەڵم ژاردووە کەتان وشەیەکی کوردیە و جۆرەکە لە جۆرەکانی قوماش بووە ئەو ناوم هەڵبژارد و بیستێکیش لە بیستێکی سێوە وەرم گرتووە کە یەکەم ڕۆژی دەستپێکی بەهارە چونکە من زۆر عاشقی بەهارم بۆیە زۆر پێم خۆش بوو ئەو بیستویەک لە ناو براندەکەم دروستکردنی براندێکی لەم شێوەیە گرنگ بوو بۆ کوردستان لەبەر ئەوەی بازارەکانمان پڕە لە کۆمەڵک براندی وڵاتانی دیکە و ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە کوردستان پڕە لە چەنەها گەنجی دەستڕەنگی چەنەها گەنجی بەهرەدار پێم خۆش بوو من ئەوە بکەم وەکو خولیایەک من خۆم زۆر زۆر خولیای وێنەکەشانم هەبوو و بەهرەیە کە هەر لە مناڵی ماوانێ وێنم کێشاوە تا ئەم تەمەنەش پێم خۆش بوو ئەو بەهرەیەم لەگەڵ کارێکە کۆبکەمانێ و براندێکی لە دروستکەم ئەوش کە تا بیستوێک بوو. سەرەتا تەنها بە سە دۆلار دەسم بەم کارە کردووە کە کەمترین بڕە پارەیە کەسێک بتوانێت بزنزێکی لەو شێوەی پێ بەرهەم بێنێت ئەمە ئەوە ئەسەلمێنێت کە هیچ کاتێک پارە ئەوەنە دەستێکی باڵای نییە لە سەرخستنی خەونەکەتە لە دروستکردنی پرۆژەیەەکە بە تەنها ئەو بیر و بۆچوونەی خۆت بەرامبەر بەو ئامانجێک کە هەتا کیفاەتە بۆ ئەوەی بتانی سەرکەوتێکی تاو بەدەست بێنی زۆرێک لە بەرهەمەکانی ئێمە کوولێرا چەند و منێک دانراوە

چەنەها ساڵە ئێمە تەنها وەکو ملپێچێک لەگەڵ جلی کوردی یاخود جلێکی تیری ڕۆژانە بەکارمان هێناوە من هاتم ئەمەم تێکەڵ کرد لەگەڵ جلوبەرگا و لەگەڵ جنتاشا کاردانەوەیکی زۆر باشی هەبوو لە ناو خەڵکا و خەڵک زۆر خواستی لەسەر بوو ئەو کەسانی کە لە کوردستان بچووکترین شت بکەن سەدقاتی ئەوەیە کە گەنجێک لە دەرەوە ئەیکات چونکە لە دەرەوە هەموو شتێک ڕخساوە لە بەردەستیانە هەر چ لەلایەن حکومەتەوە بێت چ لەلایەن ناوبازارەوە بێت بەڵام لێرە لەگەڵ نەبوونی ئەو هەموو نەبوونی پێداویستەکان نەبوونی پشتگیری نەبوونی ئەوەی کە تەنانەت نەک لە ڕووی مادیوانی لە ڕووی معنیشۆ ئێمە هەموو کاتێ قەیرانمان هەیە بۆیە بەلامەوە زۆر گرنگە کە خەڵک پشتی یەکتر بگرن و کاتێک کەسێک ئیشەکە کات بە هەموو توانایانەوە پشتگیری بکەن ئەمە ئەوە ئاکات کێمە کوردستانێکی جوانتر پێشبینی بکەین بۆ داهاتوومە. دوو ساڵە توانیمان ئەوە بکەین بێگومان لە داهاتووە کاری زۆر زۆر باشتر و ئەکەین کە کەتان بیستویەکیش وەکو زۆرێک لە بابەتەکانی تر زۆرێک لە بوارەکانی تر بتوانێت کورد بناسێنێت بە دەرەوە و بەرهەمەکانمان لە ئاستی یان ئەتوانبڵێم لە ڕیزی براندە جیهانیەکانە فرۆشی هەبێت و کرێ. خۆشە ئەوە بە گەنجانی وڵاتەکەم بڵێم کە مەرج نییە هەموو کاتێک ئێمە چاوەڕوانی دەستی حکومت بین لە شوێنێک دامەزراندن هەبێت نەبێت یان چاوەڕی موچە بین لە حکومەتانێ.